Wou steet eigentlech de Lëtzebuerger Wäin? Eng berechtegt Fro, wann ee beispillsweis weess, datt am Grand-Duché méi auslännesche wéi Lëtzebuerger Wäin gedronk gëtt. Ma nawell steet e gutt do, seet de Roby Ley, Direkter vum Réimecher Wäibauinstitut. De Lëtzebuerger Wäin, dee steet de Moment ganz voll am Trend, well den Trend ass Wäisswäin um. De gesamte Marché an den Trend geet ewech vun deene ganz schwéiere fettege Wäiner zu deene méi elegante liichte Wäisswäiner. Wichteg wier et awer an deem Kontext, datt d'Wënzer zesummenhale fir sech géint déi auslännesch Konkurrenz heiheem ze wieren. Lëtzebuerger Wäiner si virun allem e Produkt, wat um eegene Marché consomméiert gëtt. Firwat? Ma éischtens emol, well mer e ganz kleent Land sinn. An all Land huet säin Haaptmarché bei sech doheem. Zweetens, well mer een Kleewäiproduktioun hunn, ass et net méiglech, dass mer e groussen Exportateur ginn. An awer zielt net nëmmen den Inlandsmarché, absënns de belsche Marché an doriwwer eraus déi ganz Groussregioun missten am Fokus bleiwen. Dodernieft muss ee sech permanent och ëm nei Zilgruppe beméien. Nieft dem Lëtzebuerger Konsument stinn do déi auslännesch Matbierger, Frontalieren an absënns och méi jonk Segmenter am Bléckpunkt. Eis Kärzilgrupp ass am Fong esou 40, 60. Wann et do drënner geet oder esou, da si mer bei de Cépagen scho relativ schlecht, wat de Konsument ugeet, och wat d'Qualitéit heiansdo ugeet. Dat heescht, si wëlle schonn e gudde Produit, mee dass en am Fong eng lag ass hinnen net wichteg. E Cépage kenne se och manner, si ginn am Fong op de Goût, op d'Qualitéit intrinsèque. An do si mer amgaang mat Projeten och drun ze schaffen. Mir hunn elo de Rosé d'été lancéiert. Mir hunn am Crèmeberäich ganz vill gemeet mat spezielle Cuvéeën, wou mer och probéieren, eng jonk Clientèle unzeschwätzen. Fir de Lëtzebuerger Wäin ze promouvéieren, muss sech de Secteur also ëmmer nees Neies afale loossen. Restaurateuren, déi bestëmmte Krittären erfëllen, däerfe sech beispillsweis elo offiziell Ambassadeur vum Lëtzebuerger Wäin a Cremant nennen. Zum Beispill muss een 20 Referenze vu Lëtzebuerger Wäiner op senger Kaart hunn, dovunner 5 verschidde Wäissorten, 3 verschidde Crémauen. Dann, dat ganz wichteg ass, dat ass, datt d'Wäiner op der éischter Säit direkt vun der Wäikaart stinn. Dat ass wierklech immens wichteg fir ons. Mir sinn zu Lëtzebuerg an duerfir mengen ech och, Deen, déi Leit, déi aus dem Ausland kommen, si ganz erfreet, wa se d'Wäiner an déi Produiten, déi vu Lëtzebuerg sinn, kënnen direkt entdecken. De Wäintourissem dann ass en anere Beräich, wou Potenzial dra stécht, eppes, wat op der Musel mëttlerweil verstäerkt erkannt gëtt. Viru Joren hate mir dat lach op der Musel net néideg, mä ech mengen, mer gesinn dat, wa mer iwwert d'Grenzen eriwwer ginn, wivill do Werbung fir de Wäi gemat gëtt. An ech mengen, mat esou engem Wäistiffchen, wéi mir se elo lei agemat hunn, Mä mer och gär eng gewësse Werbung fir eise Wäi selwer. Ëmmer nees nei Produiten, nei Verkafsweeër, nei Konzepter, nëmmen esou ka sech de Lëtzebuerger Wäibau och an Zukunft behaapten.